Hany hemkarlarynyň arasynda tüýs ýürekden. Edep baýat gamyn iýmeli-le. O hem uly-kon sorag gelýär, Wä, ahun, munyň-a dogry gürrüň, edebi näjire öwretmeli? Edebiň hiç ýoly ýok, birje ýoly bar-da. O-da näme? Baýat pygambarymyzyň ýaşaýşyny ýa okaýmaly, ýa eşitmeli. Hazreti Resul-i Ekrem, Hatemun-Nebiyyin Muhammed Resulullah Aleyhisselamyň ýaşaýşyny bilmeýän adamyň edebi ýokdur, mutmaýyn bol. Ýöne gysgaça aýdaýyn, iň olakan edep näme Resulullahyň ýaşaýşynda? Iň olakan edep, özüňden kiçä rehimli bolmak, Ho, bir-de edebiň çyn, o edebiň-de başynda diýsene. Özüňden ulyga ygtyramly bolmak, özüňden başga kişige ähtiram goýmak, edebiň başlaryndan. Ýene biri näme? Geçirimli bolmak. Geçirimli bolmaly, gözeştli bolmaly. Eý, Hudaý üçin geçdim etmeli. Ine, şular edepliň başda, başlygy. Okuwlaryny, ylymlaryny üstünde işleýäsýämi? Bar, ýok, işlenjämiz berýäs-dä okuwly bolsun diýip, bir gamyny iýeýliň, bir edepli bolsun ogul-gyzymyz diýip. Eger şuny etmesek, on ýyl, bäş ýyl, on bäş ýyl soňram gatyja zärbesini iýendir-hä adam. Üstünden geçeýin, hakyl gürrüňler aýdylyp barylýandyr, gadyryny bilip. Üçülenjisi diniň içinde gezip ýöränler. Eline tesbi alýan, örüp goýýanja, sakaljagyny goýýan, mesjide gatnaýan. Hudaý üçin gulak as näme diýýänini. Alla üçin gulak as. Hudaý aýtýar Kurany Kerimde. Ve la taqulu limen alqa ileykumus selam leste mu'mina. We la tekulu limen elqa ileýkumus selame leste mu'mine. Hudaýyň kelamyna imany bar adam eşitmeli bolar muny. Bir adam saňa Esselamu aleýkum birje şikirdi eşitseň şol adama kafir diýip bilmersiň diýdi. Şol adama kafir diýip bilmersiň diýýär. Näme diýip musulmanlaryň arasynda tekfir köpelýär. Tekfir diýdigi musulmana sen kafir diýip aýtmak. Hi bolmaly ýagdaýmyş. Birje alamat görseň, Esselamu aleýkum diýse, ýa bir alamat, Lä ilähä illallah Muhammet Resulullah diýse, bir alamat görseň, şoňa kafir sen diýme diýýär. Biziň mezhebimiz näme? Biz Hanafi mezhep. Mezhep başymyz kim? Ymam Agzam Ebu Hanife razyýallahu anh. Alty ýüz, ýedi ýüz, sekiz ýüz million hanafi mezhep bar ýeriň ýüzünde. Şolaň merjä taklidi Ymam Abu Hanife. Ymam Abu Hanife näme diýýär? La nukeffiru ahlal kibleti bi zenbin. Mezhep başyňyzyň kesişi. Bir adam kän günä etsin, olakan günä etsin, E, kafir boldy diýip aýtmaryn diýipdir. Şu Käbäni kybla bilýän bolsa, kafir boldy diýmez diýipdir. Şu Mekkeýi Mükerremedäki Käbäni kybla hesap etýän bolsa, şony kafir diýip hökmetmez.

Beý diýdigidir, şo çürek ýorsaň, bu kafir däl. Fykanafi näme diýýär? Şony şo sak ur, şo ýola ýor, şony kafir diýme şol adama diýýär. Ganymat bolsa musulmanlaryň içinde sakla diýýär. Kafir bolduň diýip höküm etme diýýär. Ine, gysgarak geçeýin. Ine, şu gürrüň nagt bolansoň milletiň içinde, Emme bärsindäki palan sofa sögmek, palan pire degmek, palan ahuna degmek, palan azança degmek o dadyr nagt bolup barýar. Näme diýip beýle bolmaly musulman? Oň o tarap näme diýär? Men niýe hak aýdýan na diýär. Hak aýtjak bolsaň bir tor zat aýtmaly diýär. Eý hak aýtjak musulman, dünýe boýunça men kepim eşitsin Hudaý üçin. Nahar iýmäň, şu nahar iýmäň edebi barmy ýokmy? Ýa tabagyň üstüne agzyň bilen iýmelimi ýa sag eliň bilen alyp iýmelimi? Bu belli zat dälmi näme nahar iýmäň edebi bar. Nahar iýmäň dinimizde synjaň edebi bar, däri çynjaň edebi bar. Hop, haky aýtmaň-da edebi bar, ýoly bar, tertibi bar. Men haky aýtýan diýip. Il ortasynda halkyň agzyny al edip, görenini bir zatlar höküm etip ýörse, Hudaýyň ýanynda gaty utançly bolar. Bi o wagyz aýtmaň, tebliğ etmäň tertibi ýerde bar ol. Ihýa Ulumiddine Gazalida Adabul emri bil maruf we nehy anil münker bar, şony gaýrat etsin okyp çyk. Men bir mahwaradan bir zat öwrendim ýa bir ýurtdan men bir zat öwrendim diýip, musulmanlaryň arasyny bulam-bujura salyp ýörmesin. Hudaýdan gorksun birem. Gören-eşden zadyny aýtjak bolup, edep-terbiýesini aýyrmasyn. Edep möhüm zatdyr. Men hadysdan aýtýan, men aýatdan aýtýan diýip, edep-terbiýesini ýitiramasyn. Her biri zerer çeker. Edebi aýtjak, hak aýtjak bolsaň, hak aýtman ýoly bilen aýtmaly, edebi bilen aýtmaly. Men ajygýan-da, näme men iýmelilämi men diýip bir adam agzy bilen heýwan ýanak tabaga gaşyn agzyny uzatyp iýse sen näme diýersiň? Beýt, eliň ýokmy, eliň bilen iýsene diýmersiňmi? Diýersiň. Hak aýtmaň-da tertibi bar. Dinimiziň şu durşy edep dälmi mege? Dinimiz terbiýet dälmi mege? Öz etmeýän işiňi, öz bilmeýän zadyňy derrew kafir boldy, fasyk boldy, akydasy harap boldy, näme diýip beýtmeli musulman? Bir zat bilýän bolsaň, ýoly bilen aýt, tertibini aýt, ýene aýdýan, ýoly Ihýaulumuddin Gazalyda bar, Adabul emri bil marufda. Geçeýin dördülenji nukta gysgarak geçip barýan. Dördülenji içeriň gürrüňi. Içeri, hanybadaň gürrüňi. Eý jemagatlar, bir hakyl aýtyp bereýin. Eý dädeler, ogluňyzdan, ogluňyzdan. Gyzyňyzdan hamana bir zat intizaryňyz ba bolsa, hä, meň oglum şeýtse gowy boljak, meň gyzym şeýtse gowy boljak diýip içiňizden bir zat ýadyňyzda ba bolsa, şon ogul-gyzyňyza irden aýdyň, Häý, ogul, häý, gyz, men senden tamam ba zat palan zatdyr diýip aýdyň şoňa. Ogul-gyzlar, siz-de ene-ataňyza aýdyň. Ýöne içiňizde saklap, Men dädemden intizarym bar, diýip etme diýdip, ýa ölenden soňram kepläp, ýa diri wagt kepläp. Dädeňize aýdyň, Däde, men on ýyl içeli, bäş ýyl içeli, ýüz ýyl içeli, ýa ölinçäm, senden men palan zat intizarym bardyr-ha diýip aýdyň. Türkmen dürtmeseň düymez diye dürtdäň duruň biri birini. Hemmesinden öňçäkde är heleýindi. Äwwel aşna bolup gürrüň edilende sen zenanna bolsaň meniň senden şu zatda intizarym bardyr we ärine-de aýtsyn men senden şu zatda intizarym bardyr we bir zindigi teşkil bereýlik. Neýinki bir gyz aýtsyn men özüm güljek bolup zindigi etjek ýa är aýtsyn men öýde sen külfet etjek diýsin. Ýa on-on bäş ýyl geçenden soňram, Men senden bir zat intizarlym bardy, sen maňa etmediň diýip aýtsyn. Aýtmaly şu intizary. Hop, yzy bar indi. Sen dädeňe aýt, Däde, men on ýyla çenli senden şu intizarym bardyr diý. Ýa zenanaňa, ýa ogul-gyzyňa, ýa aýal dogan, ýa erkek doganyňa. Oňam o-da aýdar, Wiý, ogul, bu zatlar meň wezipem däl ki diýse, ine ştada bir alym adamyň ýanyna ýaltanman bar. Men-ä däde bide ogul diýiň, ýa men är bi heleý diýiň, ýa biz ikimiz dogan diýiň, men şundan intizarym bar, bide seň wezipäň, meň wezipäm däl diýip aýdýa. Ahunjan şerigat, yslam, kuran, din wezipe diýämi, wezipe dä diýämi çözüň şoň üstünde. Öýde narahatçylyk bolmasyn. Nämäň nämedigi belli bolsun doganlaň arasynda. Ine şu gürrüň içinde men çalasynrakda geçýän Aýal doganyň barmy? Bar. Ýa zindigisinde kynçylyk düşüpdir, ýa-da häzir izdiwaç edenok. Eý erkek dogan, mert bol-da hyzmat et aýal doganyňa. Ýagşylyk et. Gyzdyr ýa gelindir, şaýat kifkän bolsun, şaýat-da gadyryňdy bilmeýän bolsun, Alla üçin onda-da ýagşylyk et, emme şu aýal doganyňy öz heleýiň gürrüňiniň içine goşma. Häý, doganjygym, diýip, meň är heleýlik gürrüňimiziň arasyna girme diýip, dert bolup barýar-ha şular.